en ni ma pud watye ka neno lok ma tye ka trending, President Yoweri Museveni Kaguta ocoyo waraga ki President me US mono lok ma kiloko kom lok pa AGOA ma kiwaco ni lobo macalo Central African Republic, Uganda is one of them affected ma jo me US giwaco ni lok pa human rights violations. Dingene twero pa dano oweko lobo macalo Uganda is being questionable i poyo cik ma kibino kikato kwede i parliament. These are some of the laws ma jo me US tutwal i AGOA community ene waye ni Uganda and the other African countries should not be part of it and President Museveni ocoyo waraga botgi but eni dong anywana anywana dong dwong tutwal ba pi calo watye ka myelo myel i kakondo. Ma nongo watye ka dok kede i ngewa i Have you ever danced on high heel shoes backwards? Ee, aneno gire ka dano myero, tutwale i kare me wedding. And you Ineno calo cannot. dano myero opoto apota.
Aha, you cannot dance on high heel shoes backward, definitely ibipoto piny. Lok agoa okato kong i mwaka enni i kine dwe ma bungwen gi ni, Yeah. ci oo ka mo olingo ento obino calo ani pyem agoa tye community ma kelo Lobo me Africa ma gitye i ambrela acel nongo yo me cito ka cato jami ma meggi i lobo America. Ma kimini giruko caen ni wun wukel jamiwu calo lobo del col wucato i lobo ma megwa kany. Nongo kineno ni wuyabo yo me timo biacara ki dong neno kit ma kikelo kwede cene ma kikwanyo ki kunu bene odok kwer odok cen kany. Kadi ka nongo bene mucoro kionyo mere i kom jami ma kitero i lobo kunu-ni nongo pe kionyo twatwal pien kiwaco ni eni tye me konyo lobo wek bene gin gutim ngo? gin gudong. Ci wakatti ki waco ni ni wan wamito loro project me agoa nyuto ni jami ma watye ka yubone ni ma onongo tye ka tamo myero ocer i international market cuk gubo bedo pe. Ka dong cuk gubedo pe waromo bedo ni watye ki cuk ma megwa i Uganda kany ento cuk ma megwa kany ni bene is not sustainable. Ineno wan watye ki cak ento cak ma wan wamaro dano adi ma mato cak ceng cwii? Cak tye ento gin ma the consumption is very low ma nyuto ni the domestic supply Pi romo rwatte, oweko ki ineno kiwaco ni kiyubo jami mogo ma kicwalo i lobo ma woko ni foreign market, watye ka neno ni foreign aid donyo kining, wanongo biacara madit kining, how do we also capitalize on the little money ma watye ka kelo wek wakel investment ki dongo lobo. Ma nyutti, ka Biden tin dong oco waco ni ago atong pe. Dano ma tye ka tero jami i lobo ma woko kuca-ni mucoro obibedo tek. Kakany en ni, pingo Biden tye ka keto kero madit tutwal i kom wi lobo ma tye independent, ma gin bene gitye democratically independent, ma ni gin gitye ki twero me yero ngo ma gimito i ngo ma megi, gitye ki twero me yero cik ngo ma myero governing gin. Why should they force us? Pingo ni wan ka wapo wacito i US owaci ni ok fine. Wan bene calo kumeno en ni wati mito waci ni cik macalo polygamy ngo ngo gino myero bed maber. Why?
America romo winyo gin mo keken me waco era pe iwaci ni ibibedo you're going to be polygamous. Obo da ki ma ki keri bene i bac ot. I have seen so many co madwong ma gucito woko. Yes. Inongo ni oa ki Uganda bene tye ki dako, o America onyomo bene dako. Ento dako ma onyomo ca ni onyomo wek enong citizenship. Amito wacci ni teki dako eno oloko wiye ni tap ma ocito owaco report ka ma tye ni laco eno ki bi kobo cut. Ento amito wacci ni kadi te co ma bedo ki co adi i America pe tye ngat mo ma biloko iye Because mono gin pien gitye ki ka botgi promote-i. gin gineno ni "Mm, it is a normal thing gineno calo twero mupore. Ento it kit ipenyo kwede ni pingo twero ma gin gitamo ma tye olung tuki ni Gin dok gimito promoting tutwal loyo twer ma nongo myero obed tye. Yes. Pien an ka atye ki mon aryo, peko ango ma atimo? Exactly. Eh? So, inongo ni gin pe giniang eno ni. Gin gitamo ni gitye ka gwoko. Mamegi eno aye Gitamo ni ber. mamegi ni gitye ka gwoko lumegigi. So it is too candid ni they should really protect the women. At the end of the day, it is not bad. Ento interest ma gin gimito promoting-ngi, ene maracce. Ki gin giwaco ni I lok eno wek amwonyo kikato kwede i Uganda ni, ni wun wupe ka woro twero pa dano. Dano ma tye ka waco ni an a laco myero abed ki laco lawota. Ento i Baibul gineni pe. Baibul waco ni laco bia ganggi cito cako gange, dako biweko ganggi cito nongo laco gicako ganggi. An pe amwonyo laco bia cito nongo laco lawote. Dong lok ka co ki co-ni oa ki kwe? Lok ka mon bedo ki mon-ni oa ki kwe? Ka bene pe i Baibul, pe i te kwaro ma megwa, i Uganda pe wa supporting.

Lapwony ango first of all mo apwonyo kong ma acel kong because inen ladit president Museveni ocoyo awaraga ki Joe Biden ma Biden bene ojolo kakany eni aah ka ineno matek tutwal ni his excellency president Biden wrote to me about ago amono ma Biden ocoyo ki Museveni ci Museveni bene waco en bene coo bene waraga bote kunu kakenyo enoni

So me acel lesson ma omyero wakwany ni kwo ka president tye ka lweny ikom kwo olweny ikom kwo so that we retain the monies mogo madongi me mm. konyo running the state in its operational capacity. Me aryo, dependence you cannot depend as a country for 38 years ikom ngati moni. Kit wa in latin gangwu pe ibedo madeng toki cero luta ingom wi wilo ni myero icak gangi. Mm. Uganda tye latin matidi ma dong odoro cak pi mwaka pyeradek wiye aboro, 38 years of independence. Pe ye kobbe me cito ni wan dong watye kenwa myero wacak wot wacako timo jim ma mego ma romo kelo dongo lobo. Oweko ineno kit ka kitye ka kelo ni kobedi World Bank pe obiminiwu cene, myero wutim gin mo amito. Myero gu dancing to the tune, en aye dong inongo ni myel ma gitye myel-li. Giwot ma myero gucit anyim, gitye ka myel gidok ki angec. Pingo? Pien giromo holding. Lacek wa ni wan lok aye homosexuality pe waye jolo. Ento ka ope ki ci ene bene me running your own economy, ngo ma obutimo ma nyuto myero odok ki angec I know. ka reverting your your debate ma inongo ni lacen lacen kicako neno loops wa ah gamente ni goro, gamente pe twero gin ma so there are a lot of things.